Kare kiranda mamuyuni cha bwana wacho ni ng'ani wadhi riembo WhatsApp group mar waunde. Live live. Sunge wa mia siri bwana. Ni ene makoro odai ni ene morwakore maber olwakore maber moingo waunde tep lodwa kanyo ero. Bwana makato onge bwana maka, maka jok mok nyal bedo ok nyal bedo muuni. Iwinjo? Anang'egi mabachela en. Iwinjo? Ere kaka bwana ni ng'ato muuni tiyudo gi sende moko mag, mag set gi sufiechni moko machalo bakul machalo bakul mok teregi ni en go e ot to en muuni mago to miuni aina mage go hmm. ni to kiluonge ni ja illuminati ni, ni, to, ni to goyi oneno marach ah bwana moko to ok waude mana gi miuni moro nitie landiwa gi miuni nigi kie ot Kiambo.
Umingirwa goyo.
Mji- mji- Mjinga na kioo. Ana, sasa yeye anang'ia nini? Ana- Anang'ia anang'ia nayo anang'ia nayo katoke. Ni biyudo bi- biyudo ka muni oriedo muni oriedo kama iuse omo gi gine gik moko ma mon luoko godo jik. Mm. Bwana King iluongo ni detergent.
Oyiero detergent mane? Oyiero omo size mar mogo. Ipenjri ni ma tang'o ma budget in monego kwany kata mana mogo ni. Ya waunde moko to timre nade? Bwana ni ng'ato nigi friji e yot. Friji monego bede dho duka mi use soda. Kate ba. Bwana gino na ywago. Na ywagi. Kwa sawa wacha wacha ni bwana. Hey, ai magi tang'o gi. Ai ya ni this guy is a cool guy. But ini kaka friji ni e yot. to in muni mano dong ja Illuminati ae ti chako yude bath firiji no koro gima lit na dispensary dispenser Sa- to mano ka ng'ato tuo to dhi timo nang'o ai magi gik makelo tuoche ot to ka Gen Z Bwana- bwana- ng'anyo ti- to ni ni ni- ni Gen Z boy to na mano moro ma- boy na moro dak nax macha to na ywago bwana Ng'acha muuni to, to ni, ni odak e ot mipiele iye bwana, anyalo nindo gi chieth na e ot bwana, to an gi daf. Mokwongo an apiele e ot. An awuon.
Ah, bwana waude moko dwanyore bwana. Alonyore e ot maninde. Ah, ah, ah. Napiele. Bwana kar luoki ketu kujo bwana, ok anyal lonyora kata kama ninde bwana. Iwinjo? An awuon na
niwinjo ka giluongo ni ni sijui mi na stay kwa, kwa bed sitter sijui bwana bedroom. Luongo ni self contained. Ni self contained. Content ang'o bwana tepiele iot bwana bwana. Content okay, okay. No. Ah, okay. Na duka penjo gini ya nikare biude pelo do mondo wachak piele ot mondo ne gima nyalo timore wan. Tukora penji. Koro mabati suti da piele. Ne awaunde mwari mbe plot kamondi. To miuni mar wako long ma white. Long marachar. Toka inje, mako waunde moko dware plot. No the white party.
Bwana waunde moko pimo wiji bwana ogada.

Gisukuma ni miuni kuogo mito. Muni moro nolewo chunya bwana ka nyiew family bread gokinyi ogada na ywak. Na ywak, na ywak, na modho ywak. Aywak ma jatugo chope nyalo nyulo. Una una ywaka nini? Unalinda, unalinda. Okay, uliywaka aje. asile alisile sikila eh. mia paro mana miriambo mono mtoto akilelea wembe mupe mia paro miriambo mono ni ani wana verikoda kadwa mbaka bana awacho ni githuon ni japuonj Kiswahili ne wuondo wa ni ani ni ywak ni ani kwi kwi kwi kwi mm, mago to ywak aina mage god matinda ywak mana ni mayo inya